Kelly.
Joelle.
Hues du schonn eng Kéier d'Vibratiounsfunktioun vun dengem Handy fir Zwecker benotzt, fir déi se net geduecht war?
Majo, natierlech. An du? Jo.
Et huet awer net esou gutt funktionéiert, wéi ech mer dat virgestallt hunn. Jo, lauschter, bei mir och net. Dat ass zimmlech frustréierend. Mee, mee wär dat nach esou aus Nokias Zäiten? Jo, jo.

Vläicht scho geduecht hutt, haut schwätze mer iwwer. Selbstbefridegung.
Solo-Sex.
Masturbatioun. Sech een erofhuelen.
Wichsen.
Klappen.
Spaass mat sech selwer hunn. Aus dem Nähkästche plauderen an sou weider Laang Nolauschterinnen wäerten sech froen, Äh, so, Dir hat dach schonn eng Folleg iwwer Selbstbefridegung? Jo, dat ass richteg, d'Folleg Nummer 12, an zwar mam Tessy a mam Anne, Net dat an, wat an der zweeter an drëtter Staffel ze héieren ass, mä dat an der éischter Staffel. An déi zwee hunn och schonn wonnerbar vill Synonymer gesammelt gehat fir Solo-Sex a festgestallt, dass der vill relativ soe mer emol esou, männlech konnotéiert sinn an éischter benotzt gëtt fir Persounen, déi e Penis hunn. Ech sinn op jidde Fall dofir, datt een déi Saache reclaimed an déi Saache benotzt fir all ënnerschiddlech Genitalien, déi bei der Selbstbefriddegung derbäi sinn. An déi zwee hunn och schonn driwwer geschwat, well esou Mythe si ronderëm Selbstbefriddegung, Bedenken a Virudeeler an awer och positiv Aspekter vun der Masturbation Physesch an och mental fir d'Gesondheet a fir d'Wuelbefannen. Dofir, wann der doriwwer méi wëllt gewuer ginn, gitt déi lauschteren. Joël, wat, wat ass da elo d'Definitioun? Wat géings du, wéi géings du Solo-Sex definéieren?
Also Solo-Sex ass, wann een eleng, dofir Solo, eppes mécht, wou ee sexuell Le Pleséier, sexuell Gefiller, vläicht och een Orgasmus dovunner kritt. Hm.
Mat enger Hand oder, wéi mer schonn héieren hunn, mat engem Objet oder widdert engem Objet. Mee lo gëtt et komplizéiert. Wat ass, wann een dann net eleng ass beim Solo-Sex, mee wann ee beobacht gëtt? Oder wann déi aner Persoun nieft engem och masturbéiert? Ah, immer die Grozonen, das ist ganz yeah. schwierig. Also, also ich gebe so, wann den beobacht gëtt an bon, wann den gerne beobacht gëtt, dann meng ich also schon echter dabei, der den Sex wird Uni eben so schon zu packen, mm -hmm. weil dat jo dann dem andere Pläéier berät bzw engem selber Pläéier berät, der den, mm. der den gekuckt gëtt. Ähm, a wann den am selwechte Raum ass, Oh, ech fannt bësse schwiereg. Also, sou wann ee seet, dass Selbstbefriedigung, da befrieden ee sech net jo selwer. Mee doduerch, dat déi aner Persoun dobäi ass, befriedegt een déi jo och iergendwéi an befriedegt een sech um Ubléck oder un de Geräischer vun där anerer Persoun. Fannt ech bësse schwiereg, fir dann ze soen, dat ass elo, dat ass elo Solo-Sex. Mee dat, also ech iwwerloossen dat einfach deene Leit, déi dat, déi dat maachen. Oft féiert dat engem jo dann zu souwisou dozou, datt ee sech upéckt an dann ass et kee Solo-Sex méi. Jo, dann ass et Duo-Sex. Ok. Bah, oder, oder Triple oder Trio oder Richteg. Quattro, jee nodeem wéi vill Leit involvéiert sinn. Solo-Sex, Selbstbefriedigung, Masturbation, wéi een och ëmmer et nennt, ass op jidde Fall eppes ganz Normales an Natierleches. An déi meescht Kanner mierke schonn, dass wann ee sech iergendwou am Intimberäich upaakt, dass sech dat gutt ufillt. Egal ob dat elo d'Drüse vun der Schwämm sinn oder d'Gelänner, wat een erofrutscht. An dat verännert sech jo och vun Dag zu Dag a vu Liewensphas zu Liewensphas. Kanns du dech erënneren un deng éischt Masturbatiounserfarung?
Also Net spezifesch un déi alleréischt, oder ech kann elo net, also ech hunn net elo esou iergendwéi esou eng, ee Moment am Kapp, wou dunn déi éischt Kéier dat esou geschitt ass, mee ech weess awer, datt ech iergendwann ugefaangen hunn, dat immens spannend ze fannen, mech am Intimberäich unzepaken, dat och spannend fonnt hunn, datt dee Penis giff steif ginn an esou. An bon, ech irgendwann hunn ech de Mensch rausfonnt, wat ee misst maachen, fir dat ee giff een Orgasmus kréien, an dunn war ech irgendwie verkaaft. ähm, Ech muss ëmmer un déi Netflix-Serie Big Mouth denken, wou déi Hormonmonsteren äh, d'Kanner befalen an dann irgendwann fänken s'un äh, ze masturbéiere wéi wëll. An ja, bësse, bësse sou war dat, mengen ech, bei mir am Ufank och. Wéi war dat da bei dir? Et ass witzeg, dass du mech am Ufank no dem vibréierenden Handy gefrot hues, well ech ka mech erënneren, wou ech relativ jonk war, ah, zéng, eelef oder esou, hat meng bescht Frëndin vun deemools esou e klenge Furby oder esou, dee vibréiert huet. An ech weess, dass sech dat immens gutt ugefillt huet, wann ech dat esou u meng Vulva geluecht hunn. An ech wosst deemols nach net firwat a wisou, mee hatt huet gemierkt, dass ech sou frou mat deem Kuscheldéier war an hatt huet mir dann deen effektiv och geschenkt. An och de berühmt-berüchtegen Duschkapp oder d'Düs am Swimmingpool, am Whirlpool, waren op jidde Fall a menge jonke Joren Deel vu sou menge Selbstbefriddegungspraxen. An ech mengen, deemools hat ech och schonn esou eppes, wat iergendwéi wéi en Orgasmus war. An dowéinst war ech dono ultra verwirrt, wéi esou Orgasmen duergestallt ginn an datt d'Leit esou ganz haart gejaut hunn an esou. Well fir mech war dat ëmmer eppes, wat sech zwar immens gutt ugefillt huet, mee awer net esou eppes, weess de, esou d'Stären explodéieren am Himmel. An dofir hunn ech, mengen ech, ganz laang net gewosst, datt ech esou eppes wéi, oder datt ech en Orgasmus hat, esou och schonn, wou ech dunn prepubertär war, souzesoen. A menger Jugend weess ech et leider net méi esou gutt, muss ech soen. Et hunn ech iergendwéi verdrängt, mengen ech. Also, ech ka lo all d'Clichéen auspaken, esou wierklech de Modekatalog mat Ënnerwäsch dran. Also dat wäre schonn esou déi éischt, déi éischt Erfarungen, wou dat spannend wär. Mee bon. Also, ech mengen, datt ech zimlech vill masturbéiert hunn a menger Jugend. Jo, vläicht hunn ech et och verdrängt, well dann esou déi ganz Pornosaachen ugefaangen hunn an ech hunn d'Gefill, also ech mengen, datt net esou wéineg Persoune Pornoe kucken, wa se masturbéieren. Ech denken, tendenziell nach méi männlech sozialiséiert Persounen, einfach aus deem einfache Grond, well Pornoe gréisstendeels halt fir Männer gemaach sinn an datt et eng männleche Point de vue ass. An jo, ech hunn, ech hunn awer och d'Gefill, dass, dass esou wéi een da masturbéiert a virun allem wann ee Pornoe kuckt, dat an een esou primed, an ech, heiansdo soen ech, dass natierlech e bësse negativ, kéint een och aus engem anere Bléckwénkel kucken, et huet mech och esou e bësse verschass, dass ech mer denken, esou déi ganz Pornofantasien, déi halt net mengem reale Liewen entspriechen an zu deenen ech awer elo och nach innerhalb vun dräi Sekonnen. Ma séier kann een erofrubbelen. Wéi, wéi mech dat geprägt huet, ass schonn zimmlech krass. An an der Episod vum Tessy a vum Anne huet d'Anne eppes Schlaues gesot, nämlech, am beschte soll ee sou masturbéieren, wéi een och Loscht huet, Sex ze hunn. An dat fannen ech immens schlau, well ech mierken, dass dat awer nach esou zwee ënnerschiddlech Puer Schung sinn an dass et och ënnerschiddlech Aart a Weise gëtt, fir mech fir ze masturbéieren. Also ech, Ech erklären dat ëmmer mat sou bëssen Fast Food versus sech eppes kachen. Also heiansdo hëls de e gudde fettege Burger, ëss dee séier, e war och mega gutt, awer innerhalb vun enger Minutt hues de en eragefeiert an dono ass esou bon, ok. Oder du hëls der Zäit, du gees akafen, du kachs eppes, du sichs der e Rezept eraus, du reechs, du drénks e Glas Wäin. këchelen. Mmh, an du hues vläicht och e Rezept, wat s de nach ni ausprobéiert hues, an duerno sëtz de do an hëls der Zäit fir z'iessen an esou. Jo, an den Déngen ass, Fast Food ass gäil, mee wann s de all Dag nëmme Fast Food ëss, mmh. An dowéinst probéieren ech e bësse méi laang ze kachen, och esou wann ech solo Sex hunn.
Also zum, zu de Pornoen. Ech hun mengen ech dat iergendwann en bësse sou verpasst fir wierklech sou vill Pornoen ze kucken. Also vläicht hat ech do einfach Chance dat mech dat ni esou ugesprach huet. Wann wann ech Saache gekuckt hun dann éischter Fotoen vu vu Leit mat deenen ech entweder iergendwéi ze dinn hat, geschriwwen hun, déi ech iergendwéi flott fonnt hun oder déi ech soss iergendwéi flott fonnt hun. Also dat waren deelweis och pornografesch Fotoen, sou ass et net, mee waren eben net onbedéngt Filmer. An ech hunn dat eréischt an der Lescht bësse sou entdeckt, also nodeems hei am Team sou e gewësse Site promovéiert ginn ass, ech maachen elo keng Schleichwerbung dofir, wou et eebe sou feministesch a méi queer Pornoe gëtt, hunn ech dat bësse méi fir mech entdeckt, fir dat och. ze kucken. Ech fand dat deelweis ganz spannend. Deelweis sinn déi Filmer immens artsy an da so also eins no hues du dann so dein äh, dein Penis an der Hand an denkst so okay, mir dat do ass elo einfach irgendeine Art Film, das am Fong net fir dobäi ze masturbéieren. Ja. Mee bon.
An dann zum, zum Thema Fastfood an, an laang. Ech fannen, dat sinn einfach zwou ënnerschiddlech Bedürfnisser deelweis. Also heiansdo geet et mer méi drëm fir elo esou quasi déi Bockschkeet, déi mech iergendwéi nervt, och vläicht well ech grad am Gang sinn un engem Text ze schreiwen oder iergendeppes maache muss an dann dann hues de déi ganz Zäit esou intrusiv Gedanken, déi wou s de dann einfach bockeg bass an denke so, okay, elo hei 10 Minutten. Gëtt eeschen eppes gekuckt, fäerdeg an dann si mer erëm konzentréiert, ginn eis d'Hänn eng Kéier wäschen a schaffen weider. An eng Kéier pissen, dat ass och wichteg. An heiansdo huet een eben einfach Loscht fir, jo, Sex mat sech selwer ze hunn. Ja. An, an dann stellt sech vläicht insgesamt d'Fro, wisou huet een iwwerhaapt Solo-Sex?
Bah, ech denken, dass de verschidde Saache scho gesot hues, also zum Beispill eng sudden horniness, well een eng Erënnerung huet oder iergend e Bild gesinn huet oder eng Foto oder aus iergendengem random Grond, deen een net weess. Dann mengen ech awer och, dass e bëssen de Fast Food Track, de Stressofbau an esou Entspanung an esou, vläicht och esou Aschlofen, An dann awer och, an dat ass vläicht éischter esou de Slow Food Beräich, d'Bedürfnis no Beréierung, Zäit fir sech selwer hunn, Self Care, sech selwer besser kenne léieren oder och einfach aus Interesse a Virwëtz erauszefannen, wat ee gär huet oder och esou seng Sënner bëssen ze erweideren. Mir kënne vläicht direkt och nach driwwer schwätzen, wéi een esou kann solo Sex hunn, mee och vläicht esou déi genital Fixéierung déi een duerch Pornoe kucken huet an nëmme séier rubbele fir déi vläicht och ze entléieren an esou bësse besser seng aner Sënner an aner Kierperdeeler kennen ze léieren. A wat mer dann nach afält si Fantasien, doriwwer kënne mer vläicht och schwätzen, ausliewen eleng, och vläicht Fantasien déi ee mat enger anerer Persoun guer net wéilt ausliewen an. Fir déi Leit déi en Uterus hunn, verschiddener hëlleft et ze masturbéieren oder en Orgasmus ze hunn wann een Péng huet beim Menstruéieren. Ah jo, ech hunn dat och scho bei bei Kappwéi héieren, also bei sou Migrän aarteg, an ech hunn dat och scho probéiert an et ass esou fifty fifty d'Resultater, also heiansdo hëlleft et an heiansdo huet en en Orgasmus an deet einfach mega wéi. Oh.
An da sinn also okay, dat huet iwwerhaupt net gehollef, mir op mannst hat en Orgasmus. Ee, ee Grond ass vläicht och nach, dat eng aner Persoun een Horni gemeet huet. Ah, also wann een, ja, wann een ja. gesext huet. Doriwwer hu mer an enger Episod schonn vill geschwat. Ja. Mee dat ka jo och sinn, dat een äh, am beschten konsensuell äh, iergend e Bild geschéckt krut an dass een denkt, okay. Jo.
Oder wann een ugefaangen huet mat knutschen an dann huet déi aner Persoun awer misste goen. Ooh, jo. Dat ass mer och schonn geschitt. An dat ass, dat fannen ech am Fong mega schéin, well ech dann mat där Persoun in touch nach Sex mat mer selwer hunn an sou bëssen déi Fantasie kann ausliewen an dat fillt sech fir mech ëmmer déck schéin un, well ech mech dann och verbonne fillen an 't ass net esou ech kucken iergendwelche freme Persoune beim Boomsen no, Boomsen, seet een dat iwwerhaapt nach hautzedaags? Jo, mir hunn direkt och esou e Setting iergendwéi. Mhm. Apropos Setting. Jo.
Eist gréissext Organ ass jo an eisem Kapp, tëscht eisen Oueren. Mhm. Eist Gehir, an deem sech ganz vill Fantasien ofspillen. Wéi ass et mat Solo-Sex an der Relatioun zu Fantasien?
Ma et ass immens praktesch, well et kann een a senger Fantasie mat all Mënsch Sex hunn, mat deem ee Loscht huet, mat esou ville Leit, wéi ee Loscht huet, an egal wou. Egal wéi ni, 't ass engem alles fräigestallt. Also et gi jo ganz vill Leit, déi déi ganz vill Fantasien hunn, déi een och kann, déi een effektiv kann ausliewen. Also ech sou elo iergendwelch BDSM-Fantasien, déi kann een effektiv ausliewen. An 't ginn awer Fantasien, déi déi kann een net ausliewen oder 't ass illegal se auszeliewen. Also oder ähm, ethesch net net so ganz so cool mm. äh, also, die, die Mensch ganz viele Leute die Inzestfantasien hun ja.
Schlagwort Nummer 1 op allen äh, Mainstream Porn sitten op jeden Fall. Mm. Et ginn och Sachen, die en ëmmer em héiert, woch ëmmer an net wees, wie d'Leit darüber kommen. Et ginn anscheinend ganz vill Männer, die gären ganz kleng wieren, also net so en Zwerg méi wkeg so äh, wéi sou grouss wéi eng Zéif ah. an dann äh, gär géifen op, op enger Fra meeschtens äh, rondrëm turnen oder vläicht souguer an hir Vulva raspadséieren oder sou als, ah, als ja.
klenge Menschen.
Anscheinend ginn doch Fraen, déi gern riese grouss wären an äh, wësse so Godzilla-like duerch Stier trëppele ginn. Schiess net, wou dat hier kënnt. Ech, ech stoussen ëmmer rëm dorobber a sinn da so, okay, wie kommen d'Leit da drobber? Mee anscheinend ass dat eppes, wat et och als, als Fetisch gëtt. Dat si Sachen, déi jo Also déi si Fantasie, déi kann een net kann een net esou kleng ginn, kann een net esou grouss ginn. Ähm, och dee ganzen äh, Furry-Fandom, och wann ech erëm enker betoune muss, dat deen net inherent sexuell ass, mee äh, also Leit, déi sech als anthropomorph äh, mënschenähnlech Déieren äh, gesinn, vläicht och esou Kostümer undinn. Bon, et kann een e Kostüm undoen, mee et kann een net wierklech am Endeffekt äh, esou een Déier sinn. Dat si Saachen, déi just an der Fantasie ginn, an dat ass am Fong zimmlech cool. Dat waren elo e puer Extrembeispiller, mee et gi jo och ganz vill aner Beispiller, déi ganz basic sinn. Een méi basic Beispill wier zum Beispill mam Chef oder mam Proff oder mat engem Mataarbechter, Mataarbechterin, déi ee flott fënnt, wou een net kann oder wëll e Move maachen, Bon, an, an der Fantasie kann een et maachen, et muss ee just ähm, sech selwer iwwerleeën, ob een herno där Persoun nach kann an d'Gesiicht kucken, ouni rou ze ginn.
Jo, ech muss soen, ech hunn éischter Fantasien mat Leit, déi ech net kennen, ausser ech fannen eng Persoun wierklech immens flott oder ech si verléift. Dat Ah, ass ja. esou, dat ass esou d'Ausnam. Ah, ech hunn éischter, also et ginn Leit, wou ech esou, oder ech hat dat oft, dat ech esou verléift war an dann ech gesicht, ah nee, Déi Persoun, déi hunn ech elo esou gär, un déi trauen ech mech net ze denken. Wann, wann, da wëll ech, datt dat richteg geschitt, mee ech wëll dat elo net quasi, ech wëll dech elo quasi net besudele mat menge Fantasien, wat am Fong jo Quatsch ass, well déi Persoun muss dat iwwerhaapt net, net matkréien. A wann ech dat maachen, da maachen ech dat. Dat ass esou, also ech muss dat mat mir selwer klären, esou, ob ech dat gutt fannen oder net. Mee Äh, also do sinn scheinsto dann ganz komesch. Jo, et hänkt och dovunner of, ob eng Chance besteet, dass ee mat där Persoun intim gëtt oder net, oder? Well, jo, da komme vläicht och esou Erwaardungen an d'Spill, wéi ee vläicht dann denkt, wéi et wier, mat der Persoun Sex ze hunn, an dann ass et ganz anescht, wat ka cool sinn, wat awer och vläicht kann enttäuschend sinn. Ja. Ech hat awer och schon dat ech u Leit geduercht hunn iert ech mat also woch wosst dat ech giff mat deenen op een Date goen mhm. awer iert op den Date gaangen ass an äh, ech hunn d'Gefill heinz huet dat mat bëssen geholle fir bësse mi selbstsecher ze sinn mhm. oder fir schon bësse so ah, das am Fong schon an dem Kap geschitt dann kann et oder wegkeet yeah. geschéien so dat, also wat komesch ass méi dat äh, irgendwie Steigert dat dann heiansdo e bësse sou d'Loscht op déi Persoun och? Mhm, jo, ech weess, wat s du mengs. Komme mer zu de konkrete Saachen. Mhm. Nämlech, wéi kann een da elo Solo-Sex maachen? Also dat berüümt-berüchtegt Rubbelen, wou ee genau weess, wéi et gutt ass, an dann ass dat enger Minutt eriwwer, kenne mengen ech vill Leit. Mee do gëtt et jo awer nach eng Panoplie u Saachen, déi ee ka maachen. Mir kënnen dat jo lo e äh, bëssen anatomesch opdeelen. Aha. Wanns de wëlls.
Okay. Also ech kann zielen, wat Leit mat engem Penis kënne maachen an du kanns zielen, wat Leit mat enger Vulva kënne maachen. Okay. An dann kënne mer probéieren eis z'ergänzen, wa mer nach se wann eis nach Saachen afalen. Ähm, also et kann een kann een sech ee roofhuelen, dat hu mer jo lo schon geschwat an ech mengen do weess äh, wahrscheinlech bal all Mënsch mat engem Penis wéi dat geet. Ähm, Et kann een u sengen Hode spillen, dat ass meng ech eppes wat een oft vergësst, dat déi déi ënner do sinn an dat déi sech am Fong och eng zimmlech erogen Zon sinn a sech zimmlech gutt ufillen. Dann kann een nach weider erofgoen, do ass dann iergendwou den Damm an iergendwann och den Anus, och ganz interessant Zonen un déi een sech ka beréieren, wou ee kann och vläicht Saachen aféieren wann een dat wëll. Wann ech lift, benotzt Gleitgel wann der dat mäert. An dann ginn et ganz vill aner Kierperdeeler déi een nach kann upaken. Och cis Männer hunn Nippelen déi ee kann upaken. Déi kënne steif ginn, déi kënne Freed verspieren. Eppes wat ech oft vergeesse muss ech éierlech soen, ass, Ah jo, dat gëtt jo nach, dat ass jo och cool. Et gëtt den Hënner u sech, et gëtt Achselhöhlen, et gëtt Knéi, et gëtt Knéien, et gëtt Wueden. Verschidde Leit fannen et och flott, sech um Bäert ze heemelen. Also am Fong, elo wou ech driwwer nodenken, ech hunn dat nach ni selwer gemeet, ech fannen dat awer immens flott, wann aner Leit dat méi maachen. Vläicht sollt ech dat mol ausprobéieren. Jo, e Baart hunn ech leider keen, soss géing ech et vläicht och probéieren. Mä dat fannen ech interessant, well déi Saachen, déi ee mat anere Leit mécht oder déi ee gutt fënnt, wann aner Leit se bei engem selwer maachen, dat, also weess de, dat befrucht sech jo ëmmer géigesäiteg. Et schwätzt ee jo ëmmer dovunner, ah, du solls eleng erausfannen, wat s de da vläicht mat engem Partner oder enger Partnerin kanns auspro-béieren. Mee et geet jo och deen anere Wee sou. Oder och heiansdo, wann ech mierken, sou, am Fong hätt ech Loscht mer méi Zäit dofir ze huelen a keng Rubbelaktioun ze maachen, probéieren ech mech esou ran ze versetzen wéi et fir mech ass eng aner Persoun unzepaken oder unzekucken an ze heemelen a wéi schéin dat fir mech ass wann ech do hire ganze Kierper kann mat an d'Spill bréngen an dass ech dat jo am Fong och kéint genau esou schéi bei mir selwer fannen. Komme mer zum Punkt. Ech denken, also ofgesinn vu Saachen, déi ee ka bei der Vulva maachen, wou ee schonn, fannen ech, immens kreativ ka ginn. Et gëtt jo och déi eng Säit OMG yes, also Oh mäi Gott, yes, wou Persoune mat Vulva erklären, wéi si masturbéieren, also vun der richteger Technik op oder iwwert der Klitoris, ronderëm d'Vaginalëffnung, ronderëm d'Vulva oder och Edging, also dass een zum Beispill, Masturbéiert bis dass een bal kënnt an dann et enker si léisst oder sou oder och mol ausprobéiert wéi ass et wann ech konsistent dat selwecht maachen oder dertëschent aner Saache maachen ass mengen ech dat wats de sees mat sou de ganze Kierper mat abezéien an net nëmmen d'Regioun Ronderëm bah Vulva, Penis an Anus. Eng mega schéi Praxis. Also och esou, ech denke wann een iwwer Spillsaachen nodenkt, denkt een och éischter iwwer esou genital Spillsaachen no, also zum Beispill e Masturbator fir Penisser oder Vibratoren oder wéi heeschen déi eng Satisfieren fir Persoune mat Klitoris. Mee och esou Saache wéi Fiederen kann ee benotzen oder du gees der aus dem, wéi nennt een dat, Gefréierschrank.
Aus dem Tiefkühler. Aus dem Tiefkühler.
Äis sichen oder sou. Dat fillt sech immens gutt un, ënnerschiddlech Wäerm a Keelt oder och Heemelen an och zu e bëssen d'Erfuersche vun deene manner klasseschen erogenen Zonen, wéi elo zum Beispill och Brëscht oder sou. An kann een sech natierlech dann och, wann een dat gären huet, selwer bäissen oder iergendwéi an interessant Positioune bréngen oder sou, ne? Also. Also wann een, wann een méi BDSM-affin ass, da kann een och probéieren sech selwer ze fesselen, dat ass eng Méiglechkeet. Oder et kann een Wäscheklameren op, um Kierper ubréngen. Also et gëtt, et gëtt do eng ganz Panoplie u Méiglechkeete wat een alles kann Ausprobéieren an der Fantasie si bal keng Grenze gesat, mee verschidde Praktike si geféierlech oder kënne geféierlech sinn. Et gëtt ëmmer erëm Leit, déi stierwe bei autoerotescher Strangulatioun, also wou ee sech selwer d'Loft wechhëlt. Dat ass, mengen ech, näischt, wat een onbeopsiichtegt sollt maachen a wou een extrem virsichteg sollt sinn. Also si schonn ganz vill Leit leider dorunner gestuerwen. Um, an gëtt et soss Saachen, wou een sech kann, wou een sech ka wéi doen oder wou ee muss oppassen? Jo, gutt Fro. Also effektiv dat mam Breath Play, also mat dem eegenen Otem spillen, ass esou de Klassiker, wou een héiert, dass beim Solo Sex et einfach geféierlech ass. Ech denken, sou laang een net kann erstécken, well een eng Kéier mol eng blo Plaz huet, well een sech blöd op d'Bett gesat huet an dann eroffält oder sech eng Kéier e bëssen ze fest gebass huet, Jo, alles wat nach esou Knife Play ass oder esou, also wou een iergendwéi mat méi spatzen oder schaarfe Géigenstänn spillt, dat sinn dann esou aner Klassiker wou een, wou een héiert a wou och e bëssen esou, jo, iwwerspatzt erzielt gëtt. Ok, wat mir nach afält ass, wann ee sech Saachen aféiert, Et soll een op jiddefalls e Kondom driwwer man, also ja. grad wann et keng äh, zertifizéiert Sextoys sinn, mee äh, irgendwelche Geméis oder so. Muerte si super.
Mee am Kondom am beschten. genau.
An natierlech och, dat soe mer och all Kéiers, wann der eppes wëllt an den Anus aféieren, wat eppes anescht ass wéi e Fanger, Passt drop op dass et laang genuch ass oder dass et sou en klenge Stopp huet wéi un de Buttplugs dass et net kann erarutschen well den bannegsten Anus Muskel kann een net vum selwen un an enspanen. Mee wann der regelméisseg méi wéi Sex lauschtert wësst der déi Saache jo alleguer schon. Kann een dann, wa mer schonn bei Gefuere sinn, kann een ze oft masturbéieren oder ze oft Solo-Sex hunn? Jo an nee. Also ech mengen dat ass virun allem vu jugendleche Persounen eng Angscht, dass se sech denken, oh Gott, lo hunn ech, war schonn fir d'zweet an der Schoul op d'Toilette, well ech Loscht hat. Ass dat gesond oder ongesond? Also och wann ee véier Mol am Dag masturbéiert, ass dat net onbedéngt bedenklech. Et kann een och näischt futti maachen, et geet engem och näischt aus. An et ass, mengen ech, relativ normal a bestëmmtenen Zäite vu sengem Liewen, wou et méi Hormoner gëtt, datt een einfach méi Loscht huet drop ze masturbéieren. Ech denken, datt een dat och selwer ka fillen. Also ab deem Moment, wou een d'Gefill huet, et ass zwanghaft an ech muss elo masturbéieren a wann ech net ka masturbéieren, da fillt et sech net gutt un, da Jo, do, do fänkt et schonn un, dass een et kéint beobachten. An ech denken och, dass en denken ass, Ass et genossvoll oder kann ech et net méi genéissen a belaascht et mech am Fong schonn, dass ech esou oft muss masturbéieren? An wat och nach e gudden Indikator ass, wou et ufänkt vläicht esou zu enger Sucht ze ginn, ass e bëssen esou, wa mer dovunner schwätze geféierlech, wann ee sozial Kontakter vernoléissegt oder iergendwéi sech dat eegent soziaalt Liewe verännert, doduerch dass en halt einfach vill masturbéiert. Also sou negativ Konsequenzen op dat soziaalt Ëmfeld sinn op jidde Fall en Indikator derfir, dass een do vläicht iergendeppes kompenséiert. An dann ass et och einfach, muss ee sech net schummen, sech Hëllef sichen ze goen. Ech géif nach soen, wat och nach wichteg ass opzepassen, ass wann ee schonn einfach duerch vill physesche Kontakt mat deene Kierperdeeler, wann déi schonn ufänke wéi ze doen, dann ass vläicht de Moment do, wou ee sech kann, wou ee sech kann iwwerleeën, vläicht déi sechste Kéier dann op deen, op deen Dag dono ze verschiben a sengen, sengen Intimorganer e bëssen Zäit ginn, fir sech ze erhuelen. Also dat ka jo och bei Sex mat enger anerer Persoun sinn, dat et iergendwann Wéi deet dat et bësse Wonn ass, dat et, dat een einfach, jo, vun der Reiwung physikalesch do Symptomer huet, déi da maachen, dat et einem am Fong net méi esou gutt deet. An dann ass et och Zäit fir opzehalen, beziehungsweis spéitstens dann Gleitgel och ze benotzen. Jo, an et kann ee sech och iwwerleeën, firwat masturbéieren ech elo? Hunn ech mega vill Stress? Ass dat eng Stressofbaustrategie? An da kann ee sech iwwerleeën, okay, wéi kann ech aner Strategië benotzen, fir Stress ofzebauen, vun Ootmen, Lafe goen, Sport maachen, Musik lauschteren, danzen. Also dat kéint ee vläicht och erëm sou e bëssen an d'Richtung vu Self-Care maachen. Wat kann ech am Fong maachen, fir datt et mer gutt geet oder besser geet? Mee wann Der Iech fir Self-Care interesséiert, kënnt Der jo mol eng Kéier eis Self-Care-Episod lauschteren.
Kelly, bass du en Pandemie-Wixer oder eng Pandemie-Wixerin oder éischter net?
Éischter net, muss ech soen. Ech hunn, mengen ech, anescht, aner Aart a Weisen, fir esou Stress ofzebauen oder esouguer vläit mat Langeweil ëmzegoen. An ech muss soen, stresseg Situatiounen, wéi zum Beispill d'Stressituatioun Pandemie, maachen éischter, dass meng Libido erofgeet an dass ech am Fong vill manner Loscht op Sex hunn, och op Solo-Sex. An du? Ech muss soen, ech si menge schonn e Pandemie-Wichser, fir dat Wuert, wat ech elo erfonnt hunn, dann eng Kéier ze benotzen. Ech weess awer net genau, ob et elo um Stress läit. Vläicht schonn e bëssen, mee ech mengen et läit och virun allem u feelendem Kierperkontakt an der dem Wëssen, dat dee Kierperkontakt nach eng Zäit laang wäert ausbleiwen, warscheinlech. A vläicht och e bësse sou Home Office, also dat een dann d'Geleeënheet huet fir elo, soen ech emol, kuerz eng Paus ze maachen. Dat, dat féiert da schonn dozou, dat dat dann ëfters mol passéiert. Mee ech mengen awer net, dat ech elo onbedéngt eng Persoun sinn déi gestresst ass an da seet oh dat sinn ech mega bockeg well do sinn ech gestresst. Also et ass éischter et sinn éischter aner Faktoren vun där Pandemie déi dozou féieren géif ech emol soen. Mhm jo ech mengen do sinn d'Leit ënnerschiddlech wéi se mat Stress ëmginn, mee ech denken ofgesinn dovunner datt et natierlech ok ass wann een ni Loscht huet op Solo-Sex oder och insgesamt op Sex einfach well dat net däin Truc ass, datt et einfach ville Leit esou geet datt de Stress op D'sexuellt Verlaangen oder d'Libido schléit well. Also et gi mengen ech ënnerschiddlech Grënn, mee et kéint een et esou erklären, dass een natierlech dann, wann ee gestresst ass, da funktionéiert een e bëssen esou am Fight, Flight, Freeze a muss halt iwwer säin Iwwerliewe kämpfen, also an deem Steenzäithirn, wat een huet, wann ee gestresst ass. An da sinn all déi entre guillemeten net iwwerliewenswichteg Funktiounen, wéi Loscht op Sex, erofgeschrauft. Also ech denken dat ass eng Erklärung. An dass natierlech och Stress oder esou Suergen, Anxiety oder Depressiounen u sech scho maachen, dass d'Libido méi erofgeet an awer och Hormoner produzéieren, déi maachen, dass een einfach manner Loscht huet. Sou also ech mengen do sinn de Kapp an de Kierper ganz enk matenee verbonnen. Jo, well ech mer natierlech dunn och ëmmer erëm Gedanken driwwer maachen a mer denken esou, oh Merd, ass et am Fong e schlecht Zeechen, datt ech elo säit engem Mount net masturbéiert hunn, well, keng Anung, ech einfach keng Zäit dofir hat, ze vill gestresst war, mech net konnt drop aloossen an esou. An ech denken, nee, et ass kee Problem, mee ech denken, et kann een awer och Saache maachen, wann ee mierkt, okay, ech hätt awer Loscht elo erëm entweder mat mir selwer oder mat enger anerer Persoun Sex ze hunn. Fir e bësse méi an de Mood ze kommen. Jo, zum Beispill Ass mir do agefall dass ee kéint Sport maachen. Also ech mierken zum Beispill wann ech Sport maachen a méi in touch mat mengem Kierper sinn oder méi oft spadséiere ginn oder sou, dass ech dann natierlech och manner gestresst sinn, well Sport a schlofen sinn déi zwee eenzeg Aart a Weisen anscheinend déi en stressen, mä awer och méi mech méi in touch mat mengem Kierper fillen oder generell mech méi op. meng Sënneswahrnehmungen fokusséieren, also zum Beispill op Ootmen, op wéi fillt sech meng Haut un an esou. Also wann ech mer dofir Zäit huelen, da kënnt och méi erëm d'Loscht mech iergendwéi anescht och sexuell op mech selwer anzeloossen. An halt esou Saache wéi de Stress lass ginn duerch Tagebuch schreiwen oder meditéieren oder och einfach manner leeschten. virun allem an der schäiss Pandemie, wou een am Fong just schafft oder léiert oder wat och ëmmer een halt muss maachen esou, also do iergendwéi den Drock fortzehuelen. Wat fält dir nach an, Joël, hues du nach eppes? Fir stresslass ze ginn, ausser ze masturbéieren? Jo, et kann een zum Beispill Laang duschen oder an d'Bidden sech leeën, dat kann dann oft direkt direkt uschléissend sinn. Ech fannen Sport oder oder eben wéi s de sees spadséiere goen och och ganz gutt. Virun allem am Summer, wann een dann vill schweesst. Ech fannen dann, also bei mir lees léist dat iergendeppes aus. Ech weess net, vläicht muss mer eng kleng Episod iwwer Schweess maachen. Mir ha, mir hu schonn eng Episod iwwer Schweessen, mee ech mengen do geet et net iwwer Schweessen a Sex.
Heiansdo kann een och entspanen andeems een e gudde Podcast lauschtert. Richteg.
Zum Beispill méi wéi Sex. Heiansdo kritt een dann och Loscht. Oh, mengs de?
Ech menge jo.
Ech hoffen.
Jo, an ech denken, datt och esou generell Bezéiungsproblemer, egal ob dat elo mat der Persoun ass mat där ee Sex huet, oder och, keng Ahnung, dass ee sech mat sengen Elteren oder mat senge Matbewunner a Matbewunnerinne verkraacht huet, dass Bezéiungsproblemer ugoen an ausschwätzen oder beschaffen och eng Aart a Weis ka sinn, fir rëm déi eege Libido quasi a Schwong ze bréngen, wann een e bëssen ëm den Eck denkt, falls Der wësst, wat ech mengen. Mhm. Mhm. Gëtt et nach eppes? Jo, wann een nämlech elo kee Stress huet an et huet ee laang gekacht an dann ass iergendwann den Dessert do an dann huet een en Orgasmus. Sollte mer net och nach doriwwer schwätzen? Ah,
stëmmt. Also d'Tessy huet an der Episode zu Selbstbefriddegung Nummer 12, eppes gesot wat ech immens schlau fannen, nämlech de Wee ass d'Zil, och beim Solosex. An ech denken dat ass wouer. An et ass och wouer, dass heiansdo en Orgasmus ze hunn zimmlech nice ass a mir natierlech och esou geléiert ginn, dass en Orgasmus Kiischt um Kuch ass, dass et heiansdo ka bësse frustréierend sinn, wann een esou fastfoodméisseg sech séier een erofrubbelt an dann ass een esou iwwerstimuléiert, dass et dann net méi geet. Mmh.
Oder et ass einfach esou, ok, et kënnt een zwar, mee et ass esou, et ass esou kee Bierg, mee esou just esou een, eng Knubbel an der Strooss. Ja, et ass esou, ah, ah, ok. An dowéinst hunn ech mer elo eng Véirelstonn méi ginn. Ja. Mee dat kann och passéieren, wann ee sech ganz vill Zäit hëlt. Also dat hat ech och schonn, datt et dann einfach esou. den Orgasmus u sech dann net esou gutt wär. Ja. Mee dann huet een wierklech de Wee Zil. Ja, oder? dann huet een op mannst äh, zwou Stonne laang Spaass gehat an net just eng véiere Stonn. also dat ass eppes, wat een och vläicht kann a seng Rechnung bedenken. Generell ja, fannen ech d'Qualitéit vun den Orgasmen, dat ass net esou einfach dat ze steieren fir mech. Mhm. An dat hänkt vu ganz ville Faktoren of. Zum Beispill? Mä u wat ech grad denken, an an eben och esou mechanesch, wéi ech grad iergendwéi do ronderëm fummelen an heiansdo, also jee nodeem wat een dann als Stimulant hëlt, dat hu mer, dorüwer hu mer elo, bad, mir hunn dach iwwer Pornoe geschwat, heiansdo geschitt et mir, datt ech dann immens séier kommen, esou ouni et am Fong ze wëllen oder ouni datt ech am Fong domadder gerechent hunn. An dat fannt ech dann ëmmer esou ganz enttäuschend, wann dat da esou, ah, okay. Mee bon, dat hänkt och ëmmer e bëssen dovun of, wat een, wat ee gären hätt an, an wéi wichteg engem dat ass. Jo. An ech mengen, déi beschten Orgasmen beim Solo-Sex hunn ech am Fong, wann ech net wierklech Solo-Sex hunn, mee sexten an dann esou eng aner Persoun quasi mat dobäi ass. An dann ass et dann oft zimmlech gutt.
Ech muss soen, mech lenkt dat éischter of. Ech mengen, déi bescht Orgasmen beim Solo-Sex hunn ech, wann ech mer Zäit huelen, fir méi Kierperregiounen ze bespillen oder méi Kierperregioune gläichzäiteg, datt ech effektiv wierklech mer och e bësse Méi ginn, well et ass, et ass wéi wann ee Sex mat enger anerer Persoun huet, heiansdo ass ee midd an dann huet een net esou Loscht sech Méi ze ginn, mee ech mierken awer ëmmer, datt et sech auszuelt an ech fannen, et hänkt och e bëssen dovunner of wat ech fir eng Erwaardung hunn, well wann ech d'Erwaardung hunn, en Orgasmus ze hunn an dann hunn ech keen, sinn ech natierlech ultra enttäuscht. A wann ech éischter d'Erwaardung hunn, en Orgasmus ass nice, mee ech wëll och einfach eng gutt Zäit hunn, verännert dat och oft d'Qualitéit vum Orgasmus. Heiansdo awer och net. Also ech fannen et schwéier eng pauschal Äntwert ze ginn, Well et esou villschichteg ass.
Dat schéint um Solosex ass jo, dat een just sech selwer muss iwwerzeegen fir eng zweet oder drëtt Ronn. Stëmmt. Wann een dann, also wann een dann enttäuscht ass vum Orgasmus, wann een einfach nach enker wëll probéieren, dann kann een dat einfach maachen. Et muss een just sech selwer iwwerzeegen an net nach eng aner Persoun. Jo, an e bëssen Zäit hunn. Jo, natierlech, dat ass, dat ass ëmmer. Apropos Zäit, ech mengen et ass Zäit dat mer. un déi Persoun, déi d'Rubrik opgeholl huet, iwwerginn. Yes.
An Iech all vill Spaass wënschen, nodeems Der jo elo dëse Podcast gelauschtert hutt a sécher ganz vill Loscht kritt hutt. Oder och net, wat och total ok ass. Äddi a bis geschwënn. Ciao.
Eng gutt Fro, gutt gefrot.
Eng gutt Fro, Wat ass Testosteron? Just Männer hunn Testosteron a wat méi, wat besser? Net esou wierklech. D'Verbindung tëschent Testosteron an aggressivem maskulinem Verhalen ass ee Mythos. Testosteron ass ee Sexhormon. Een Hormon ass ee Botenstoff, dee verschidden Funktiounen am Kierper reguléiert. Ee Sexhormon reguléiert an steiert ënnert anerem d'sexuell Entwécklung an d'sexuell Loscht. Bei Leit mat Penis spillt Testosteron eng wichteg Roll an der Entwécklung vun dësem Organ a vun den Testes, also den Hoden. Dës produzéieren iwwregens och Testosteron. An der Pubertéit gëtt d'Stëmm duerch dëst Hormon méi däischter an et kritt een doduerch Pickelen an Hoer am Gesiicht an am Genitalberäich. Testosteron huet och een Impakt op d'Spermaproduktioun. Signaler aus dem Gehier fir d'Glande pituaire kontrolléieren d'Produktioun vum Testosteron. Dësen gëtt an den Hoden, mee och an den Eeërstäck an an der Glande adrénale produzéiert. Bei alle Mënschen huet den Testosteron een Impakt op d'Libido, also op d'sexuell Loscht an d'sexuell Motivatioun. Se ass och wichteg fir staark Schanken ze hunn a fir d'Muskelmass opzebauen. Verschidde Studien deiten dorop hin, dass Testosteron wichteg fir eis Laun an eis mental Gesondheet an och fir eis kognitiv Funktiounen ass. Bref, wann een ee Mangel un Testosteron huet, egal ob et bei enger Persoun mat Penis Oder Vagina, huet dëst een Impakt op eis Gesondheet an op eis Vitalitéit. Iwwregens, de Kierper produzéiert Testosteron aus Cholesterol. Dat heescht awer net, dass wat ee méi Cholesterol huet, wat ee méi vun dësem Hormon huet. Fir engem säin Testosteronspigel ze testen, kann een eng Bluttanalyse maachen. Well dëst Hormon iwwert den Dag schwanke kann, ass et wichteg, dëst mat engem Dokter ze koordinéieren an eventuell e puer Stéchprouwen ze maachen. Mam Alter geet den Testosteronpeegel erof. Dëst geschitt ganz graduell, ëm eent bis zwee Prozent pro Joer. Dofir ass d'Andropos vill méi schläichend a manner abrupt wéi d'Menopos. Een Drëttel vun de Leit mat Penis iwwer 45 kéinten een déiwen Testosteronspigel hunn. Dëst huet ënner anerem een negativen Impakt op d'Libido, op d'Schanken, op d'Kierperhoer an op d'Stëmmung. Et dréit och zum Muskelschwund bäi. Een déiwen Niveau un Testosteron kéint awer géint Prostatakriibs schützen, well den Testosteron dozou bäidréit, dass d'Prostat wiisst. Wann engem säin Testosteron am Blutt déif ass, kann een eng Ersatztherapie maachen. Dee Moment, ënner Opsiicht vun engem Urolog oder Endokrinolog, kritt een ee bis zweemol d'Woch Testosteron gesprëtzt. Alternativ ginn et och Plooschteren, ee Gel oder Pëllen. Bei Transmënschen, déi méi maskulin si wëllen, kann och eng Hormontherapie op Basis vun Testosteron agesat ginn. Ee gesonde Liewensstil an een aktiivt Sexliewen hunn ee positiven Impakt op d'Testosteronproduktioun. Sport, Eng ausgewogen Ernärung, net ze vill Stress, genuch Vitaminn D an Zénk, gudde Schlof an net ze vill Alkohol kënnen och hëllefen, ee gesonden, also net ze héijen an net ze déiwen Testosteronpegel ze hunn.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert.